Howdy doody pawb, croeso nôl i sianel Pop Dee gyda fi, Jacob, wrth gwrs. Yn y fideo heddi, dwi yn mynd i fod yn neud tier list. O, ie, dwi'n mynd i neud tier list Pokemon a dwi'n mynd i bod yn rancio fy hoff Pokemons a dwi'n mynd i neud disgrifiad bach hefyd ond cofiwch i dan ysgrifio i sianel Pop Dee, rho thumbs up ar y fideo yma a gwasgu'r gloch notifications. Off a ni de. Right, so, beth sy'n fwtwn? Sgwydal! Cael nôl i eistedd fanna, ni di? Go on. Ti'n barod nawr? Right, mae da fi y tier list fan hyn, fel gallwch chi weld. Mae da fi'r roulette wheel ar ffôn fi yn barod i wneud y tier list. A fel gallwch chi weld, mae yna loads o Pokemon. Felly, ydyn ni'n barod? Let's go. Douche. Yr un gantaf de. Be sydd da ni? Executor. Executor. Fi'n meddwl, mae fi'n mynd i mynd eitha lawr ar y tier list. Mae'n mynd edrych yn eitha cool, ti'n gwybod, mae'n edrych fel coedyn bach, mae'n edrych fel pinafol, ond i fi, Dyw e ddim yn Pokemon iconic. Ie, yeah, mae fe'n mynd ar y tier gweilod i fi. So, dyna'r un gyntaf. A ni yn symud ymlaen. Cymryd, cymryd, cymryd. Psyduck. Fi meddwl mae Psyduck yn mynd ar y trydydd un, dwi'n meddwl. A i fod yn onest, os ych chi'n gwylio Pokemon, okay, mae fe'n hilarious. Mae fe jyst yn mynd, Psyduck, Psyduck, Pob tro. Mae fe wastad yn dryslyd. Beth yw'r un nesaf? Ww, come on. Efi! O, fi'n nabod Efi. O, y peth am Efi ddo, mae hi'n ma hi gallu newid mewn i loads o wahanol Pokemon nhw. Fi'n meddwl mae hi'n mynd ar y pedwerydd un. Mae'n edrych fel fox bach, sa'n gwybod. Ond, ie, um, yeah, so mae Efi yn mynd ar y pedwerydd tua. Come on then. Right, so, ja, Girentina, fi'n meddwl, ti'n dweud e? So, i fod yn onest, mae'r Pokemon yna yn edrych yn really, really, really cool. Fi'n teimlo fel ffrod tymi bach yn rhoi e mor high lan y list achos dwi ddim yn gwybod lot amdano fe. Ond dwi am mynd i roi e ar y trydydd un achos mae fe'n edrych yn really cool. So ni'n symud ymlaen nawr O, beth sydd da ni, beth sydd da ni? O, Infinip! Eto, mae fe'n edrych yn really, really cool. Mae fe'n monkey ar dan. So, fi'n mynd i roi e at rif 3 eto. Nawr, yn symud ymlaen. Come on, come on, come on, come on. O, beth sydd da ni? Gengar! Oh, fi'n licio Gengar. Dyma fe fan hyn, waw, edrych ar fe. Mae fe'n edrych yn ffantastig. Fi'n credu dyna beth fydd Jed yn edrych fel os oedd e yn Pokemon. Fel Gengar. I fi, mae Gengar yn mynd ar yr ail tier classic Pokemon os ydych chi'n mewn i Pokemon. Ddim quite top tier Pokemon dwi ddim yn meddwl. So chi'n gallu dadle gyda fi am hwnna. Mae fe'n mawr, mae fe'n porffor, mae fe'n classic, uh, mae fe'n ofnus, genga, mynd ar yr ail tier i fi. Come on! O, beth sydd gen i? Beth yw e? Squirtle! Squirtle T-boy! Mae Squirtle un o'r classic syth i'r top. Syth i'r top. Yn syth. Stim dadle gyda fi ar hwnna. Os mae pobl yn angytuno, stim os gen i. Ti yw'r boi, i fod yn onest. Be sy'n ne nesaf? Snorlax! Oh, Snorlax. Snorlax, dwi'n caru Snorlax. Byddwn ni'n hoffi fod yn Snorlax achos mae fe just yn cysgu trwy'r amser. I fi, mae Snorlax yn mynd ar yr ail tia. Be sy'n nesaf? O, low punny. Sa'n nabod lot am beth i hi. Mae'n mynd ar, ar y tia gweilod. Jinx. So, mae Jinx i fi yn mynd ar y trydydd tua. Classic Pokemon, dwi'n cofio chwarae gyda ni, really bwerus, ond ddim yn... Uh, byddwn ni ddim yn dewis Jinx, okay? So, ni angen symud ymlaen. O, oh, Piplup i fi bottom tier to. Yeah, just, just Just, just ci, just ci bach. Dwi'n dwi caru cŵn, ond um, na, i fi, mae fe'n mynd ar y tir gweilod. Be sydd gyda ni? O, oh, o. Oh. Mae fe'n mynd ar y top tier. Mae fe yn, mae fe'n mynd ar y top tier. Hyd yn oed, dwi'n cysau Mewtwo achos mae fe mor, mor gas. Mae Mewtwo yn mynd syth ar y top tier. Turtwig nawr, Turtwig.

Charmander! Charmander! Sorry, bach o'r the top fanna. Achos bod e mor iconic, achos bod e'n legendary. Felly mae Charmander yn mynd yn syth ar y top. Rydyn ni wedi gorffen. Right, dyna ni, dyna tier list fi. Fi'n hapus hapus iawn gyda hwnna. Diolch o galon gan fi a Squirtle wrth cwrs. Os ydych chi eisiau gweld mwy o fideos am byty Pokemon, ok, rho gwybod i fi yn y sylwadau, ok, ond chi'n gwybod beth i wneud. Cofiwch i danysgrifio i sianel Popty, rho thumbs up ar y fideo yma a gwasgu'r gloch notifications. Ond tan tro nesaf, ta-ra! Yes! Woohoo!